Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithlang u, Genesis pung sawm leh pakua, Sodom khawsual zia. Tin, van tirhkoh pahnih chuan tlai lamah Sodom khua an zuk thleng a. Lota chu Sodom khawkulh kawngkharah chuan a lo thu a. Tin, Lota nanmahni a lo hmu a. Lawm turin a ding ta a. Tin, a hmai a lei siin chibai a buk a. tin, Ngai teh u, ka pu teh u, khawngaih takin in chhiahhlawh inah hian lut ri ula, riak ula in ke te sil rawh u. Tichuan, zing taka in tho vanga in kal leh dawn nia, a ti a. Nimahsela anni chuan, Ni love, khawlaiah kan riak zawk ang, an ti a. Nimahsela ani chuan a thlem chiam a, tichuan a hnenah an kal a. A inah chuan an lut ta a, tin, ani chuan chawhmeh a siam a, chhangdawi lim telh loh a kang a. tin an ei ta a. Nimahsela a mut hmain khua a mi Sodom khua mite ngei chuan veng tina mi zawng zawngin a pui a pangin in chu an hual ve hlawm a. Tin, Lota chu an ko va, a hnenah zanin a in hnen a mi lo lut te kha. Khawnge an awm? Anmahni kan pawl theih nan kan hnenah a rawn hruai chhuak rawh, an ti a. Tin, Lota chu kawngka bulah chuan an hnenah a va chhuak a. Kawng a khar leh a, tin, ka u naute u, khawngaih takin chuti em chuan sual mata che u. Ngaite u, mipa la pawl ngai loh fanu pahnih ka nei a ni. Mi khawngaih ula, anni chu inhnenah ka rawn hruai chhuak ange. Tha inti anga piangin an chungah tinang che u. Heng mite chungah erawh hi chuan engmah tilul suh ang che u, chu mi avang chuan a sin ka inchhungah hian an lo luh ni, a ti a. Tin, an ni chuan, Kiang mai rawh, an ti a. Tin, anmah a nih vek chuan, He mi hrep hi heta awm tur hian a lo pem lut a, roreltuah awm a tum vei a, tunah zawng an ni chung a tih ai mah i ni chungah kan ti tha lo leh zual ang, an ti a. Tin, Lota chu an bawh chiam a, kawngkhar chu tihchhiat tumin an rawn hnaih a. Nimahsela mite chuan an kut an zen chhuak a, Lotta chu an hnenah in chhungah chuan an hnuk lut a, kawng an khar ta tlat a. Tin, kawngka bula mite chu a liana tein an mit an. Tih del sak a, chutichuan kawngkhar chu an zawng hmu zo ta lo va. Lotta-n Sodom khua a chhuahsan. Tin mite chuan Lota hnenah, Heng mite lo hi hetah hian chhungte dang i nei em? I makpa leh i fapa te leh i fanute leh khawchhunga i neih apiang te chu khua atah hi hruai chhuak rawh, Lalpa hmah chuan an au thawm chu a lo nasat tak avangin he khua hi kan ti boral dawn a ni. Ti boral turin Lalpa chuan min tir bawk sia, an ti a. Tichuan, Lota chu a kal chhuak a, a fanute neitu a makpate hnenah chuan a va sawi a. Tho ula, hemi khua a ta hi chhuak rawh u, Lalpan khua hi a ti boral dawn a ni, a ti a. Nimahsela a mak pate ngaih chuan fiam thusawi ang lek a ni a. Tin, khaw fing a chah ve leh chuan Vantirhkohte chuan, Tho la, i nupui leh heta i fanu pahnih awmte hi hruai rawh. Chuti lo chuan he khaw hremnaah hian in boral ve dah ang e, tiin Lota chu an tur ta sek a. Nimahsela, a la muang hle si a. Tichuan, Lalpan amah a khawngaih avangin, Mite chuan a kutah leh a nupui kutah leh a fanute pahnih kutah chuan an chelh a. Tichuan an hruai chhuak a, khaw pawnah chuan an dah ta a. Tin heti hi ni a, pawna an hruai chhuah hnu chuan, I nuna turin tlan chhuak rawh, i hnung lam hawi suh la, Phaizawlah reng reng hian ding hek suh, tlangah sawn tlan rawh chuti lo chuan i boral dah ange, a ti a. Nimahsela Lota chuan an hnenah, Ka pu! Chung ang chu ni suh se, ngai teh. I chhiah hlawh hian i mit a tlung a, nangin i zah ngaih na chu i ti lian a, chu zah ngaih na chu ka nun hum him in ka chungah i lan tir a ni. Tlangah saw zawng ka tlan thei lo vang. Thil tha lo tak hian ni rawn nangin ka thi dah ange, ngai teh. Saw khua saw tlan nan a hnai ber a, khawte tak te a ni bawk si a. Aw, chutah chuan khawti tak te a ni lawm ni? Mi tlantir zawk rawh tichuan ka nung dawn nia, a ti a. Tina ni chuan a hnenah, Ngai teh, chu thil kawngah pawh chuan ka zawm che a ni. Khua i sawi chu ka ti boral lo mai ange. Hmanhmawh la, chutah chuan tlan rawh. Chumi thlen hma loh chuan engmah ka ti thei dawn si lo va, a ti a. Chuvangin chu khawhmingah chuan zawh ar an vuah ta a. Sodom leh Gomora khaw kan chhiat thu. Lota chuan Joar khua chu a thlen chuan lei chungah chuan mi a lo chhuak tawh a. Tinna Lalpa chuan Sodom leh Gomorrah khaw chungah chuan Vana Lalpa hnen atang chuan kât leh mei a sur tir a. Tichuan, chung khuate leh phai zawl zawng zawng leh khua a mi zawng zawng leh lei a thil ṭo te chu a tiboral ta vek a. A nupui erawh chu Lota hnung atang chuan a lehhawi a, chi khawn dingah a lo chang ta a. Tin, Abrahama chu zing takah Lalpa hmaa a dinna hmunah khan a han chho va. Tin, Sodom leh Gomora khaw lam leh phaizawl ram zawng zawng lam chu a thlir a, a en reng a. Tin, ngaiteh chu mi rama meikhu chu rawh tuihna meikhu ang maiin a khu chho ngut ngut a. Tin, heti hi a ni a. Pathianin phaizawl khuate chu a tih boral laia Lota awmna khuate chu a tih boral lai chuan Pathianin Abrahama chu a hre reng a, Lota chu boralna zinga ta chu a tir chhuak ta a, Moab ho leh Ammon ho lo chhuahna bul. Tin, Lota chu Zoar khua a ta chu a chho va. Tlangah chuan a awm a, a fanu te pahnih chu a hnenah an awm bawk a, Joar khuaah a awm ngam si lo va, Tinamah leh a fanu te pahnih chu pukah an cheng a. Tin, a upa zawk chuan a naupang zawk hnenah chuan, Kan pa hi a upa tawh a, khawvel zawng zawng dan anga min pawl turin lei chungah hian mipa pakhat mah an awm tawh si lo va, hawh, kan pa hi uai nihin tir ang khai. Tichuan, kan pa chi thlah mang lova kan siam theih nan a hnenah kan mu dawn nia, a ti a. Tichuan, chumi zan chuan an pa chu uaiin an intir ta a. Tina upa zawk chu a lut a, a pa hnenah chuan a va mu a. Tina ni chuan a lo mut lai chu a hre lo va, a thawh leh lai pawh chu a hre hek lo. Tin, heti hi a ni a, a tukah chuan a upa zawk chuan a naupang zawk hnenah chuan, Ngaiteh, ni zanah khan ka pa hnenah ka mu a, zaninah pawh hian uaiin i intir teh ang khai. Tin nang lut la, kan pa chi thlah mang lova kan siam theih nan a hnenah a va mu ve rawh, a ti a. Tichuan chumi zan pawh chuan an pa chu uaiin an intir leh a. Tin a naupang zawk chu a tho va, a hnenah a va mu ta a. Tin, ani chuan a lo mut lai chu a hre lova, a thaw leh lai pawh chu a hre hek lo. Chutiang chuan Lota fanute pahnih chuan an pa lakah chuan nau an lo pai ta ve ve a. Tin a upa zawk chuan fapa a hringa a hmingah chuan Moaba a sa a. Chu mi chu tunlai emaw a pho thlahtu hi a ni a, tin a naupang zawk pawh chuan fapa a hring ve a, a hmingah chuan Ben Amia a sa a, chu mi chu tunlaia a mawna thlah te thlahtu hi a ni. Lalpan kan Bible changchhiar te ngaihhlatu zawng zawng te tan maw min sawmchak leh theuh rawh se. Amen.